Essalowmaleýkim hormatly ildeşler! Biziň bu gezekki temamyz Durmuşyň segsen ýigrimi ýörelgesi. Awtory Riçard Koh. Birinji bölüm. Meşhur pikirler nämelerden ybarat? Bilşimize görä, ýigrimi göterim yhlasymyz segsen göterim netijäni berýär. Eger-de Hemmeler bu netije bilen hereket eden bolsalar, onda biz köp hereket edip, az işläp köp gazanarys. Şeýle netije köp ýerde duş gelip bileris. Meselem, Kanadanyň bankynyň hasaplamagyna görä, diňe adamlaryň on ýedi göterimi togsan üç göterim girdeji getirdi we ähli kitaplaryň segsen göterimi ýigrimi göterim awtorlaryň galamyna degişlidir we hasap Segsen ýigrimi bolmak hökman däldir. Deňsizlik togsan on ýa-da togsan dokuz bir hem bolup biler. Meselem, diňe adamlaryň on göterimine Rossiýanyň baýlygynyň togsan göterimi degişlidir. Ýa bolmasa, adamlaryň bir göterimi hakykatdanam tütjar, baýdyrlar. Ýöne muny bilip, siz eliňizi goýbermeli diýlen zat ýok. Beýtseňiz, siziň utulmagyňyza uly mümkinçilik dörär. Tersine, Bu mehanizm her birimiziň durmuşymyzy gowulandyrmak üçin niýetlenen. Segsen ýigrimi usuly ulanmak bilen biz az energiýa sarp edip, köp mümkinçiliklere ýetip bileris. Ikinji bölüm. Azyň kömegi bilen nädip köpi döredip bolar? Siwilizasiýanyň we adamzadyň döremegi azyň kömegi bilen gazanmak usuly bilen baglanyşyklydyr. Ilki bilen adamlar. Haýwanyň, otlaryň we gök önümleriň gözlegi üçin tokaý ylgadylar. Ondan soňra käbir haýwanlary eldekileşdirdiler, a gök önümleri bolsa öýüniň öňünde ekdiler we gerek önümi almak üçin ýöne öýden çykaýmak gerek boldy. Ondan soňra bolsa hojalyk ulgamlaryny oýlap tapdylar. Häzirki wagtda köp ýurtlarda oba hojalygynda işleýän adamlaryň sany üç göterime ýetýär, a uly supermarketiň işgärleri bolsa elinden geleni edýärler. Adamlara ýeňillik döretmek üçin işçilerini işden boşadyp, zatlaryň nyrhyny elektron görnüşe oturtmak bilen, olar azçykdajynyň kömegi bilen köp gazanç etýärler. Muňa azyň kömegi bilen köpi gazanmak diýilýär. Eger-de siziň eliňizde işleýän adamlar bar bolsa, onda siz köpüň kömegi bilen azy gazanmagy başararsyňyz. Emma olaryň içinden ukyplylaryny tapmak ýigrimi göterime barabar bolar. Ýöne siz ruhdan düşmeli däl. Sebäbi siz az goýup köp gazanmagyň ýoluny tapmaly. Şu wagta çenli getiren mysallarymyz biznese degişlidigini geliň indi bolsa şu usuly öz durmuşymyzda alyp göreliň. Biziň köp etýän zadymyz köp energiýany talap edýär we ol peýdasyz bolup çykýar. Mysal edip, Gaýgyny alalyň. Eger-de biz bir zady etmäge ukymyz bolup ýa-da öňümizde şert goýan bolsak, biz ony hökman etmeli. Eger-de biz eýýäm bolan zady üýtgedip bilmeýän bolsak, onda onuň üçin gaýgylanmak biziň ýagdaýymyzy beterleşdirer. Hem ondan hem peýda bolmaz. Segsen ýigrimi usul hemişe biziň durmuşymyzda bir zady gowulandyrmak üçindir. Şonuň üçin biz özümize sorag bermeli, nädip az energiýa sarp etmek bilen gowy netije gazanyp bolýar? Meselem, siz gyssagly ýoluň aňyrky çetine geçmeli. Siz pyýada gidip bilersiňiz, ýöne ol siziň köp wagtyňyzy alar. Siz ylgap hem bilersiňiz, biraz çalt dolar, ýöne ýadadar. Şeýle ýalňyşlygy köpüsi gaýtalaýar. Köpüň kömegi bilen köpi gazanjak bolýarlar. Siz bolsa Welosipediň kömegi bilen şol wagtda az energiýa sarp edip ýetip bilersiňiz. Şunluk bilen az energiýa sarp etmek bilen siz gowy netijä gelýäňiz. Siz muny taslamada hem görüp bilersiňiz. Hemişe azyň kömegi bilen gowy netije gazanylýan usuly saýlap alyň. Ýöne beý diýilse, eger bir zady halasaňyz, oňa az wagtyňyzy sarp etmeli diýilen zat ýok. Öňüňizde şert goýmak bilen köp zada ýetip bolar. Işiňe ähli ukyňy berip ondan hem gowy netije gelip bolar. Köp ady belli aýdymçylar we suratçylar özlerine aňsat we halaýan işiniň üsti bilen abraý gazandylar. Olar öz işinden başga işi göz öňüne getirmän işlediler. Oňa ynandylar we söýdüler. We haçanda olaryň işi bilen işine berilýän bahany deňeşdireňde, olaryň işi tygşytly bolup gider. Segsen ýigrimi usuly endik bilen baglanyşyklydyr. Meselem, size bir işe başlamak başda kyn düşýär. Emma wagtyň geçmegi bilen şol iş siziň üçin hereket etmekden aňsat görüner. Meselem, bäş kilometr ýoly birinji gezek geçenimizde, ýoluň ahyrynda ýadawlykdan biz ýykylýarys. Emma wagtyň geçmegi bilen biz ony kynçylyksyz ýerine ýetirip bilýäris. We endige görä her gün biziň özümiz ylgamagy isleýäris. Eger-de siziň ýaramaz endikleriňiz bar bolsa, meselem, köp iýmek, çilim çekmek, gaharjaňlyk ýaly endikleriňizi taşlaň, ýogsa-da soň olary taşlamak kyn bolar we size-de goşmaça wagt dolar. Üçünji bölüm ähli wagt biziň hyzmatymyzda. Köp alymlar bir işiň ugruna köp kelle döwüp, soňunda-da aňsat usul bilen çözülýän ýaly meseleler köp. Haçanda adam rahat ýagdaýda bolanda, meselem, Arhimede pikir hammamda, ümsümlikde, rahatlykda ýatan wagty gelipdir. Haçanda biz bagtly we şadyýan bolan wagtymyz, bize gowy pikirleriň gelmegi ähtimal. Ýöne haçanda biz betbagt, gamgyn wagtymyz, gam-gussa biziň kellämize girýär. Bir günlük şatlygymyz üçin bütin ömrümiz kynçylykda geçýär. Ýadyňyza salyň, haçan siz hakykatdanam bagtly bolduňyz we şonuň bolmagyna näme sebäp boldy? Olary baglanyşdyrýan zat näme we nädip bu wagty köpeldip bolar? Eger-de siz wagtyňyzyň diňe ýigrimi göterimi bagtly bolýan diýip pikir etseňiz, onda şol göterimi kyrk, altmyş, hatda segsen göterime götermäge synanyşyň. Eger-de durmuşyňyzyň segsen göteriminiň diňe ýigrimi göterimi size şatlyk getirýän bolsa, pikir edip görüň, şol ýigrimi göterim üçin siz wajyp işleriňizi taşlap bilersiňizmi? Eger-de siz işe köp wagtyňyzy sarp edýän bolsaňyz, onda özüňizden sorap görüň, Men özüme lezzet bermeýän işden ýüz öwrüp bilerinmi? Mysal edip, Uorren Baffet alalyň. Ol Amerikanyň iň baý we beýik firmanyň başlygy bolup işleýär. Ýöne ol ýüzüni deri basyp işlemeýär we onuň köp boş wagty bolýar. Ol az meseleleri çözýär, diňe esasy wajyplary. Ýöne özüni rahat alyp baryşy we sowukganlygy bilen onuň berýän netijeleri dogry bolup çykýar. Dördünji bölüm. Ýigrimi göterime esasy ünsüňizi beriň. Özüňiz halaýan wezipäňize esasy ünsüňizi beriň. Özüňizden sorap görüň, geljekde kim bolmakçy? Skripka çalyp, surat çekip, tikin tikmegi başarýan bolsaňyz, onda şolaryň içinden bir wezipäni saýlap alyň. Haýsysy size has köp lezzet berýäni? Soňam şol wezipäňizden beýik üýtgeşmeleri gazanmak üçin köp wagtyňyzy sarp ediň. Meselem, Stiwen Spilberg ýaşlykdan režissýor bolmagy arzuw eden. Şonuň üçinem her gün öz işiniň üstünde işlän. Şonuň üçinem ol beýik at gazanmagy başardy. Segsen ýigrimi usuly bilen ýaşamak üçin indiki ädimlere üns beriň. Birinjiden, segsen ýigrimi usula gutarnykly üns beriň. Durmuşda näme gazanmakçy bolýaňyz? aýlyk, dörüjilik we şuňa meňzeşler. Meselem, men arada kitaplarymyň temalaryny uzaltmak isleýärin. Soňam hakyny adam tutmak bilen has giňişleýin tema ýasamakçy. Şonuň bilen bilelikde maňa dörüjilik bilen özdiýenlik ýaraýar. Ýöne bular biziň temamyza degişli däldigi sebäpli biz bulary ýöne zyňýarys. Ikinjiden, segsen ýigrimi ýoluny gözläp tapyň. Munuň üçin pikirleniň. Ýöne şol ýol bilen gideňizde haýsy ýol bilen giderdiňiz? Soňam sorap görüň. Nädip ýönekeý jogap bilen kyn soraglara jogap berip bolar? Eger birinji kömek bermese, ikinjini ulaň. Üçünjiden segsen ýigrimi herekedine başlaň. Bäşinji bölüm. Segsen ýigrimi usulynda esasy gatnaşyklar. Häzirki wagtda berk gatnaşyklary tapmak örän kyn. Şonuň üçin hem köpüsi pes hilli, ýöne köp zatlary saýlap alýarlar. Şeýdibem az bolsa uz bolar diýen nakyly bozýarlar. Köp adamlar hakyky bagt üçin köp pul, gymmatbaha zatlar, Gatnaşyklar, söýgi duşuşyklar, öýler, syýahat we şuňa meňzeşler gerek diýip pikir edýärler. Şu zatlaryň hemmesini gazanmak üçinem olar hemme wagtyny, puluny, güýjüni sarp edýärler. Şonuň üçinem esasy özüňize gerek bolan dostlaryňyza, söýgiňize, işiňize biraz wagtyňyzy sarp etseňiz, Onda siz özüňize gerek bolan ähli lezzetleri gazanyp bilersiňiz. Eger-de biz bizi gurşap alýan adamlarymyzy çäklendirmesek, onda biz öz ünsümizi esasy gerek bolan adamlara berip bilmeris. Şonuň bilen segsen ýigrimi usuly bilen çaga berilýän wagt hem çaga üçin, hem maşgala üçin peýdaly wagtdyr. Şonuň üçin hem. Özüňizden sorap görüň, öz maşgalaňyzdan we ýakyn adamlardan başga kimiň ölümi siziň ýüregiňizi bölüp biler? Eger-de siziň kitapçaňyzda üç ýüz adam bolsa-da, size ýakynlary bolsa, ýigrimi ýa-da otuz sany bolar. Diňe şol adamlar bilen siz durmuşyň togsan göterim lezzetini alyp bilersiňiz. Şonuň üçinem şolara köp üns beriň. Altynjy bölüm, Ýönekeýje gowy durmuş. Başda isleýän köp zadymyz uzaga gitmeýän wagtlaýyn pursat bolýar. Şonuň üçin hem durmuşyňyzda size has beter wajyp bolmadyk zatlaryňyzy gapdala süýşüriň. Haçanda goňşyň täze ulag alanda, köpüsiniň hem ulagyny täzelemek islär. Ýöne şony etmäge synanyşma. Sebäbi biz ýöne goňşudan galmajak bolýar. Siz bolsa şeýle arzuwlaryňyzy kesip zyňmaly. Sebäbi olar sizi hakykatdan hem bagytly etmez. Ýa-da eger Siz eşikleriňizi barlap görseňiz, içinde birki eşigi diňe bir gezek geýeniňiz bardyr. We diňe ýigrimi göterimini siz elmydama geýýäňiz. Indi şol eşikleri satyn almak hökmanmy? Oýlanyp görüň. Siz nämä ymtylýaňyz? Eger-de siz az pul gazanyp, oňa köp wagt sarp etýän bolsaňyz we köp wagtyňyzy maşgalaňyz bilen ýa-da dynç alşa sarp edýän bolsaňyz we size hemme zat ýetýän bolsa, Onda bar wagtyňy işe berip, maşgalaňa üns bermän, ahyryndadam şol bir arzuwa ymtylmak üçin işlemek nämä gerek? Şonuň üçinem oýlanyp görüň, maşgalamy ýa-da iş? Öz bagtyňyzy tapmak üçin işläň! Ýene bir mysal göz öňüne getirip görüň. Siz firmada işläp iki ýüz müň manat gazanýaňyz. Şonuň üçinem siziň çykdajyňyzy köp ulaga, gymmatbaha eşiklere we gymmatbaha restoranlara sarp etýäňiz. Bularyň barysy öz abraýyňy saklamak üçin. Ýöne eger siz pianino çalmagy we skulpturalary halaýan bolsaňyz we pianino çalyp skulptur satyp siz diňe otuz müň gazanýan bolsaňyz, Şol pullar size ýetýän bolsa, onda size gymmatbaha zatlar almak gerek däl. Onda siz öz islegiňiz boýunça işläp, işiňizden lezzet alyp bilersiňiz. Soňy bilen siziň girdejiňiz hem köp bolar. Ine, şunuň bilen temamyzy soňlaýas. Diňläniňiz üçin sag boluň! Kanalymyza agza bolup, jaňjagazy basmany unutmaň! Ýene görüşýänçäk, sag boluň!